Il-liċenzja. Kemm minn qalaw nies illum ħej, kultant ma jiġi ħadd u kulħadd ballum jiġi jinqala kulħadd. Kulħadd ġej biex jagħmel il-liċenzja l-karozza. Diġà ġew xi tmien jallum. Nispera ma jinqala' ħadd iżjed għax irrid nitlaq kmieni llum. Nista' ngħaddi hi? Nista' ngħaddi? Int diġà għaddejt. Mela int ma tħabbatx? Jien ħabbatt, imma ħabbatt darbtej u ma semgħani ħadd. U mbagħad bdejt inħabbat b'saħħti u nqala' l-bieb u għalhekk ma stajtx inħabbat iżjed. Ara ejja, ħalli nibdew. Int għalfejn ġejt hawn? Tajt mhux biex nikol xi klas spagetti, biex nagħmel il-liċenzja. Ta' fis-suq? Iva, t-tnejn, tal-Kalkara, u qabel kont naf tal-Belt ukoll. X'inhu s-suq? Hu mhux int staqsejtni nafx fejn hu s-suq? Mhux is-suq minn tixtri l-ikel? Is-suq jiġifieri tmexxi l-karozza. Int għandek karozza? Le, ma m'għandix, imma la nixtriha int pulizija u la nixtriha pulizija trid tara x'faqa ta' roti kwadri se jkolli. Għandek liċenzja ta' sewqan? Issa kieku għandi kont se niġi hawn jien mhux biex nagħmel waħda ġejt, imma missieri għandu waħda taf. X'kien isuq? Hu mhux isuq kien, ibigħ il-ħaxix kien. Kien ibigħ il-ħaxix bil-vann? Le, daqqa bil-ħmara u daqqa bil-ball, ruħi. Arejja, ħa nkomplu. X'ismek? Konslu. Kunjomok? Tal-ħaxixa jien jgħiduli. Injorant, dak il-laqgħa mhux kunjom. Jien, kunjom irrid naf. Iva, mhux ġa għadtlek, jaħasra, Konslu tal-ħaxixa! Jekk ma tgħidlix kunjomok tista' taqbeż 'il barra! Imma jien ara jekk tistaqsi lill-kappillan tar-raħal dak malajr jgħidlek. Jekk inkun naf ikunjom. Mhux ġa għadtlek li ma nafx? Mela mmur minn fejn ġejt. Ara, qabel ma tagħtini l-liċenzja ma mmurx minn fejn ġejt. Mela għidli kull jomok. Iva, issa ftakart, il-miss kienet tgħid li għandi nkun konslu Trojiżi lili. Il-miss? Iva. Mela kemm domt l-iskola? Jien ħriġt meta kelli, meta kelli erbatax-il sena, wara li domt seba' snin fl-Istage One. Seba' snin fl-Istage One? Għax inti tistagħġeb u taqleb għajnejk, il-miss li kelli damet erbatax-il sena fl-Istage One. Għadni niftakar dik kienet tgħidli, Konslu tal-ħaxixa kemm tikteb sabiħ donnok tiġieġa. Ara! Issa għidli fejn twelidt? Fil-knisja, ruħi tar-raħal fejn ħsibtni barra jew fija fil-ġnien? Da żgur li fil-knisja tar-raħal, u f'liema waħda? Ta' Ħal Muxi. Kemm il sena għandek? Tnejn, tnejn. Tnejn, tnejn. Tajjeb, tajjeb. Inbigħ il-ħaxix u ma strodaxxa. Ara għidli kemm għandek snin? Eh, snin? Xi tnax, naħseb, għax għandi ta' fuq kollha folot. Jaqaweq wieħed minna miġnun? Eh, mhux jiena. Le, jien allura! Ajmej, għidli! Għid, ma fejn qed juġgħek, ja ħasra, Sinjur Pulizija, fejn qed juġgħek? Int. Kont se ngħidlek fejn qed tjoġgħani! Ja ħasra, iġni noħorġu bil-pens-, noħroġ bil-pensjoni, Madoff! Mela ddejjaqt, Sinjur. Naħseb sparat se toħodha l-liċenzja int? Grazzi ruħi, grazzi. Meta twelidt? Bejn l-aħħar żewġ gwerer, ara jien kont inbigħ il-ħaxex lis-suldati ma' missieri xi tletin sena ilu. Mela għandek tletin sena. Darb'oħra għidli mill-ewwel. Għandu jkun ġejt bil-dgħajsa llum, mhux? Le, ħieb tal-linja ġejt. Uff, kif xbajt! Mela kont qed tiekol, xkilt xi biċċa laħam jew ma tofrix allura? Ara oqgħod kwiet. Se nagħmillek. Test żgħir issa. Iva hemm bżonn toqgħod tagħmlu dan it-test jew tgħidulu għaw ma ġej ma tagħtih il-liċenza. Se nagħmlulek dan it-test żgħir biex inkunu ċerti. Ara issa se nagħmillek ftit mistoqsijiet. Imbagħad tkun tista' tmur għat-test. Sewwa. Issa, għala joħroġ idejh id-driver? Biex jara jekk hux ix-xita se hawn jew x'ismek pulizija. Għala tixgħel għala tixgħel id-dawl ta' wara? Biex min ikun warajja jinduna li malajr jitilgħuli. Jekk taħbat ma' xi ħadd x'se tagħmel int? Għax nagħmel jien intih daqqa u nirvinah mid-dinja. Buongiorno.